na papa mj hlungwani laha mj the man Mm, ayi, kahle swinene. na vona la ka nkaneli wa gingirikani na mina mandla le gere gingirikani loko ri ke mi yeza subscribe ka channel please do so hit the subscribe button and also the notification bell to make sure that whenever we do our videos you are the first to receive it you're the first to receive it mi byela van'wana ma mi xerexera video leyiwani mani vulavula na- na legend mj xungwani ya Yeah. mi tshama mi hlangana na kokwa ntsan'wisi ya ha tso ntsan'wisi mara mi swi kuma kwihi
he majaha mi swi kuma kwihi sweswi laha we mi ta ni la gugula hikuvani
ya hi tlange na na the late eh, eh, va ri yini professor ya professor ntsangu mako kwala ka masingita layo la la garage garage ya masingita ya na yi vona gyana hi hlangene kun'wana kwalaya a ni ri na na mungayimani ri mungayimani a ri mi tirhela mfumo a tirha kona kwena na sweswiwani i yi hlamele ngopfu mani okay i hlamele ngopfu a ku a ku munhu wo sungula ku khomiwa voko hi ntsan'wisi mm. hi wena mm. a yi fika yi tsaka ngolo ku yi ni vona mani yi ku hi yena mj loyiwani va ku e hayi i ni qhavula mani ku no mani kulisa tiko ra hina mani sure mm impela sweswo i ntiyiso a yi- a yi tsakise ngopfu ncini hayi sweswi a ni a- a ni dumi ngopfu nkarhi wa kona Eh. eh a vo swi twa ku na m j ku na m j hambi u laya ko xiwa ngopfu nyama ni tiku le kwihi nakona ku kumba kona eyi fika a hlamala ngopfu loko a ni vona mani a ku a hi wena mj a ni fambi na thomas ntlemo oh. e a va toloveliki ngopfu kona vona a ku wena okay. mj ni ku hi mina a ku e a yi khona mani a ku swi twa ku na mj kasi hi wena na mm. e yena ke a tlha a vula rin'wana ku a wa ta swi ku fanelanga na muhlovo wena u taniwani a vula ku biha Eh, did you go yeah, right? Go muno biza leswi.
No man, I'm a big man. Mm, se professor a yi tsaka ngopfu mm. man. A yi tsaki swinene ngopfu. Yi qavula man. Hey, mi salo a chava ku hayi ku hansi vona professor a qavula munhu. Loko mu vula swa swi ku a swi kala i ku ku wa ntsangwisi a yi a yi khome xiphozixini yin'wani ka vutomi bya bya vatsonga a ku ri a ku ri yini i vurhangeri lebyi a va ri na byona loko mi swi langutile n'wina tanihi muyimbeleri khale mm. a va ri murhangeri wa njhani ni nga vula ku a va ri murhangeri wa kahle mani naswona a va ri murhangeri wo tikomba va ri va xikaya vo sirhelela ndhavuko wa vona na tiko ra vona na xichangani xa hina mm. i munhu loyi nga ku a va rhandza ku hi hlayisa ririmi leri na ndhaka ya hina swi ya mahlweni hi ku ni twisisa ku no ka ni nga tivi loko swi vi swona ni twi ku va zi va xavela makhuvele swichayi mm. se ma swi vona munhu loko a ze endla sweswo exidawuni makhuva Eh.
okay malume lava Eh, se ma swi vona ha futhi hi munghana ngopfu a ni hi zi endla na kisana ntimisi Eh, tano. eh, Mm. eh. se ma swi vona ku loko munhu a za endla a mi rhangeli mi chavisekile nkulu i lava ku tiko ra yena na rona ri fana man'wani matiko ndhavuko wu ya mahlweni Mm, hi swona leswi ndzi vonaka swona ka papa lavaya because hina hi ta- tanihi vantshwa ha- ha twa hi vona Ya. mara a hi na vuenti lebyikulu hi ku hi hi hatso ntsan'wisi Hayi. professor ntsan'wisi Mm. a a hi siza hi va na vuenti byi maybe hi fanele hi hlaya tibuku ta kona kumbe ti-research leti nga kona a va ri vanene ngopfu yena va swi lava ku vana va dyondza xikolo va hlamusela visiwana la byi huma kona a ko va ku munhu wa tsandza vhele ku xilingizi xi vona ku xi ya kwihi ene leswi hi faneleke ku xi tiva vutomi byi hava rewind ku fanele ku yi chayisa swin'wana yi nga ta tlhe- tlheleyisa ndzhaku laha yi luzaka i luzile se nkulukumba lava a va swi lava ku vana va va hluvuka mani mm. hi ku ku na leriya entoka va ri rhandza ngopfu mani leriya ra ku tiko ra kahle mm. hala ka hina ka mulamula mm. kayo ka malamulelo hi ngo tshama hi ku tiphina ka mulamula kayo ah. ka dula
no lo va a otro churro, anda ganando. Mm, astro.
ah, ku na mi bus train. Ah, swinene man mm. swinene.
Ayi risimu leri a ri ku vula ntisa ri ko. Se a swi karhata bava ku na swin'wana bava va nga swi tivi. Okay.
Bava loko mina na ha ku humesa risimu leriya. eish a ri ba madyambu nhlikani mpundzu ka radio vusiku na yini se bava yi tshama yi karhateka ngomoyeni yi nga se pfumala wo yi byela mm. yi ku hayi ku va xanisa n'wananga na ntshembi ku na ah, nkarhi wo dya wa wu kuma
a yi swi tiku record
yi ku hayi khona jale ra xanisiwa a nga wu kumi na nkarhi wo dya madzumba ri ku yimbelesiweni se va ze va yi hlamusela ku no swo chayisiwa manjhe leswi Mm.
ku na kokwani khatisa chavalala ya ya ya um hi minkarhi leya khale a va tala ku ta va ta phefoma phefoma haleni na- na- ya Mm. I- i- mi maxaka na vona ya o ya ya ni tsundzuka siku rin'wana kwala mutini lowu ya ku huma xihlangi xa mina xexi ya khero swa vukhomba Eh, okay ni va vitanile Eish. mani lavaya

va veke na ntswembe vhele va veke na swalawa va ntswembyerini loko va sungula laha va ba va ya le va kha va ba mpepe ni nghena ndlweni ni rila ah, ma swi twisisa ya ya ni tsandzeka ku eish na sweswi mbili ya mina ni tsandzeka ku va languta ni nghena ndlwini ni fika ni ni rila ni humesa mihloti mm. ni ti vuyetela ivi ni tlhela ni huma ni ku ntsena hayi va cinca mhani lava va cina mani mm. a va cina mhani lava eish ya mi sorry mm. because i munhu loyi a nga nghenela swinene ka mm. vunanga bya xitsonga mm. eh, ngopfungopfu ka ku tirhisa eh, na swingomana swinene na loko na loko ku vekiwa hosi dumela a hi ri swin'we mara mhani huma joni na bende hi ku hosi dumela n'wana hani mhani va va huma kwa kaya se mhani khatisa i bava i mhantsongo wa dumela oh. se a hi yili ku ri bende ya mhantsongo wa dumela mm. na bende ya malume wa dumela mm. a hi fika hi cina ngopfu ma cina ngopfu nawo a va dumini phela nkarhi lowu a va ri vona va ri voxe va ri munhu vaxisati ya ene loko vo yo mpana na vona kolomu ka ti-festival a van'wana mi nga lunghi mani van'wana va nga lunghi a a va cinani swinene
ni vone loko hi lahlekela hi kokwani Samsom Mtombeni ya swi tikombe nga ri a mi ri kusuhi ngopfu na vona eyi ku tlula mpimo um ni la ta vula leswi a hi sasi loko a swi nga ri swona a hi to miyela hi nga va vuli hi swona mara hi ku hi leswinene hi ze hi ya practice hi kha hi practice ku endla video hi ri hi ri swin'we hi ri va mune hi mina i nomene hi vona i makhuveni norman mathebula Mm. okay hi ri joni Mm. eyi hi fika hi tirha swinene mani hi kha hi practice hi kha hi practice se le khampani ya ka galo a va langeta mina tinghoma ti ri to ntsena hi practice-aka tona se ho a wu nga na beef nyana ku wa va langu ya n'wintsena Mm, Okay. eh, eh, ko va sweswi va swi tiva ku ni dumi nkama n'wana ku va hindza va yisa lava okay ende va swi amukela va swi mara swi heti va nga swi amukeli nomene hayi ni chavi ku swi vula Mm. Hey, i heti a nga swi amukela a hi vangela vutswaka byikulu mani a hi vangela vutswaka byi se a hi tshamile va kha byi nwa laha ko taniya se na swi twa ku ya va ngo lani ka tinghoma ta munhu un'wana yexe hi na un'wana ke e swi ixi se hi suka hi ya hotela manjheni hi ya ku tleleni a yi loko fika hi ku jaja movheni sungula ku nghena laha hotela a miyisa loyi a sungula ku vanga ntswaki za a khoma tiaja
ku bisi kiri gigigi se loko a hundzuluka tala ni nga kona u fika yima ni va khomi kwano of ka him ya why se yona nkulu wa munhu la ni va vula hi mhaka ngopfu ya yona eh mthombeni Mm.
se yi ku no man ene bava wa ha ku lahliwa hi ku last week Okay. eyi swi ni karhati ngopfu Mm. se ni byela ba mthombeni ku ha n'wi tshikeni ba mthombeni endle leswaku a vona ku la ta swi endla Mm. se ro yimisa sweswo se ba mthombeni yi ku i suke munhu loyi a nga vulavuli ku nchumu na munhu i n'wi sukele why nga vutisi valungu ku why va chaya tinghoma ta yena siku yini a ni kume leswaku se mm. i nyakanyaka a siku leri ni tleli ni nga ri kahle mara swi tani rito loko ri xa va vhela va va hangalasa bende liya ee yi vhe yi hangalasiwa yi nga ha tirhisiwi inkulukumba n'wana a yi a yi nga rhase ni ni tsundzuka ka xirinda loko ba xirinda va lovini ku hluvuriwa a yi tile mm, mm. a hi hlangana kona right ro a yi nga ri munhu wo rhasa a yi ri nene na sweswiwani a swi komberiwa ku mina ni ta ya le ni ya yimela mhaka ya ya vona le ni se mara mhaka ya kona ku ve ni foneriwa hi doctor se a ku ha ve ri hi nga yi swi ku yini yini i ku ta ya makhuvele ntsena kwahalaya se swo a swi na mhaka hikuva kwahala kusuhani a yi ri munhu wa kahle ngopfu mani. mara swi tikomba nga la ku ri munhu wo rhandza mafenya mani ku ri munhu wa misava swinene tata mthobe ya e a yi ri munhu wa mafenya ene a yi ri layita ya ya a yi ri layita ra special le a yi ri layita himpela na swiguba yi swi lava ngopfu Mm, mara yi nga lantswaka a nga mani a yi lantswaka nga lantswaka plus mina na yona mm. a hi nga fika laha foleni la timhamba se lavan'wana lava so laha ka nceke lowa a yi wu boha loyi a ku va xitele xa khale xa ku vanhu va boha miceke e mara e mara a swi ngo va na mani na mani mara swi tolovelekile swinene ni tsundzuka kwala ka nhombelani laha ku ri na vaku kumbe van'wana vambirhi a va bomba hi yona miceka leyi a mi kuma a veke na mabendlele ma fika lomuwani e se na yona a yi salelini hi swona vhele mm, a yi saleli hi swona mm. na hina hi zi hi finengela miceka ya kona mize mi yi fingenela hi zi hi finengela hi landze leswi okay. a endla swona mi vonile eh. ni yi vonile lewa ya n'wina eh. leyi ni yi vonile ku heyi vanhu va mm. sasekile a hi finengele hi ndlela ku ya kona eh. mm. a sasekile hi ndlela ku ya kona a saseki ngopfu mm.
leswiwani a swi ri kahle ngopfu and then
loko ma ha kula n'wina ya before mi nghena ka ka swa swa vunanga Mm. a ku ri mani loyi a mi langutele ka yena Mm, ka vanhu vo yimbelela yes ku vula ntiyiso eyi a ni languteli ka md xirinda okay Eish.
ene a Why? hi- a hi ri vanghana ku gcineni okay um eyi a hosi leyi a yi ni bela mani a yi ni bela mati a ni tsundzuka siku rin'wani ni ri na yena i nga ha vuli ku soli ho vula swin'wana ra ha ri tsanani so mm. hi ri joni mina na mhantsongo na rona se hi ya exitadium yi kha yi chaya emdishirini alala a ni nge se swi tiva na ku ni ta bat katara a ni nge se swi hleketa mm. matiwa hosi leyi a yi performa a yi performa yi chaya katara yi ganama yi ze yi ya khumba hansi hi xikosi leyi Ya, yi khomi- yi khomi katara Yo! Oh, yi khona a yi khona a yi khona ya ku ri na nkukumba un'wana va ku i champ ra mukgwebo mm. wa msoti mari lovile a ri mihaxi wa le ka xipedi okay hi yena siku leri a fambisa nti a kwe mtixi ri hi ba mavoko hinkwe matalo hayi a yi chaya nkulukumba wa munhu se hi yona leyi ku vula ntiyiso hayi ni davuke ni kha ni lava yona swinene mm. mara hambiswitani a ni yi kopelanga machayela yona yo chaya swa mara ni kha ni yi rhandza ngopfu se loko yi ya kula na yo yi ya swi vona ku namiseni humelerile yi ni rhandzawu na yona ntsakisa yi laha mi nga mi nga ti a mi yi kopelanga Eh, i problem yihi ya ku loko munhu a kopela munhu un'wana eh loko u kopela munhu un'wana eh i tiva i tizondzisa hi va hi valandzeri va yena o eh ma swi twisisa na swi twisisa i tizondzisa hi valandzeri va yena swinene swinene ngopfu loko swi ri swilo leswi swi nga na ku ku na ku tlulana xikarhi mm. ma swi twisisa ne a yi nge ri i n'wi kopela nkama un'wani swa wena swi ya fika swi swi swi ku tlakunyana ka swa yena va vhela va ku venga ngopfu oh. mm, va vhela va nga ku laha i problem yikulukumba ngopfu se hinkwaswo na swona futi a swi ku niki ku a swi niki vito swi fana loko ti thya vito i ku i chiseta i munhu ku fana sweswiwani ku na va jomoson munhu a ku hi mina jomoson i vula vito ra munhu na xivongo swi ri wa wu kona swi ri wa wu kona mina ya swi la ku a swi za wa kona e wa wu kona hi nge tsundzuki wena mm. hayi kona lowo we jomoson mm. vanhu va la ku hlamala ku jomoson wo tanihi kwihi se wena wu kona swi na sweswiya swo chisetela munhu swikombe swa wena hava tivi i xopela swilo swa yena ah. mm, ni yi rhandzi ngopfu papa leya mara hi fike yi hambala machayele swinene yi tlhe yi ni rhandza na yona mm. ah because ku simela ra ra ra verman tiko ra kahle ya i risimu leri nga duma swinene ne mi ni kule ka hina ka ka bua rona mm, mm. mana mina vhela a va a va wu rhandza ngopfu music wa n'wina eh. eh mana mina va a va chaya na vakokwani um eh,

um tiawadi teti to va tetinharhu ve leyiwani musi living legend le living legend leyiwa Mm.
leyi ka munghana lonene um eka munghana lona hi teti wa ntima then leyiwani i lifetime achievement Eh. leyi ka gcr ya ka gcr mm. okay leyi ka gcr leyi Mm. okay va mi xiximile va ni xiximile a ni kumi swi ri kahle ngopfu hi swona Mm, kumi swi ri kahle ngopfu A- a- a- a mi za- a mi za- a mi zanga mi twi nga ra mi be swihlwelini ni a ku va nkarhi wa swona Ah, ni kume swi ri kahle nakona ku a ri ziva ni xixima ni yo tshamela kaya swa fana okay
um a ni swi tivi ni nga yi vutisa njhani mhaka leyiwani Mm. liya ya ku loko mi kuma ku sweswiwani ku ni sweswiwani swi vula swa ku kopela munhu un'wana Mm. mi kuma ku lo- valandzeri va lowun'wana va va ku va sungula ku venga Mm. khale a swi ri kona sweswa ku mi kuma ku tinkambi ti ti vengana hi tixo hi to- hi toxe ya na na sweswi swi kona
very beef masclub mm. na sweswitsonga beef mm.
swi a swi ri kona na khale swinene ku sukela matani ta mi byela mm. hambi u swi gubini swinene e a ni na kho hi ko hi byo ntambi futhi e a swi ri kona ku suka hi ku eswigubini swi ta swi ta nghene ko tikatareni hi ku laya swigubini laya loko mi yo teka genge ra van'wani laha mi hlanganaka kona mi fika mi chaya a swi heta leswin'wana mm. va boxetela leswiya swa lavan'wana swingomani ku hlongorisani wa ku tsutsumiwa se hi ko ku vengana ka kona sweswiya na sweswi va ha vengana vanhu mm, va ha vengana ene swi nga papalatiwa njhani because ku na nkarhi wun'we mi kuma ku sweswi mi swi vulaka van'wana va tsutsuma tsutsumisiwa mm. van'wana swi nga heta swi swi herise vutomi bya van'wani swi nga swi nga papalatiwa njhani swilo leswiya kahle kahle ku hi kota ku dyondzisana um
ni nge vuli ku njhani mani hi ku a hi nge ri mi twa loko vanhu va vulavula va ku munhu i beburiwa miri a nga beburiwi mbilu ya yena swi le ndzeni ka mbilu ku hileswo ku tsandzeka ku amukela hmm. mina loko wa mina munhu a ni chisetela kwalawani sweswi ni nga kwala ka mina ku tima janyana man'wani mambirhi manharhu va ku va kombela ku chisetela va chaya nghoma yaleya tiko ra kahle okay mm, mara vo va ta yi yimbelisa swin'wana vo ni lava leswi yi chayisaka swona mm. va majanyana ku ya ka milamuni okay ha ni va pfumerini ku ha famba endlani swin'wana na swin'wana leswi mi swi kotaka mm. so loko va ta swi tiva ku ha mina oh. xikulukumba hambi wa endla yini wa endla yi ta swi leswaku munhu loyi ha yena mm, a swi vona ku ha yena mm, se mara a wu fanele khwiri vanhu hi amukela xin'wana na xin'wana mani ku loko khwiri ku tirheni a hi tirheni sweswi hi tirhisaka swona swi na mhaka mata valungu va endla yini loko ni yo xava movha a ri makhelwani kumisa i fika u languta a ku a yi ta vona wena a tsakile i va a xawo hi ndlalo wuya e a nga na mavondzo ya xawo hi ndlalo wa wena tlhava ya ku komba ku wa vona wa mina mi phikizana mi tsakile mm. Mm, se munhu ta ku vangena matilo a ku vangena ya swa
swipotwani mm, hinkwaswo tanihi sweswotlhela vulorha dyisiwa swi navusiku ma swi vona mara hi mhaka swo swi nga pfuni nchumu swo ka swi nga pfuni nchumu um mi tshama mi dyeriwa timali n'wina ka ka ka swa vunanga na vutisa swa swa khale swa ti-record label leswi a swa mi nga ni byela swona mm. mara swa sweswinyana mi tshame mi dyeriwa mi twi nga ri ku na munhu la nga mi dyela mali a swi tshama swi humelela hayi ka se humelela ku vula ntiyiso na loko swi humela a ri zi va lavo gugula loko vo swi vona hi mina hi nexe hayi a ni se swi vona na ni swi a futhi a ni swi sale endzhaku ma mm. Mm. matamhaka ya music a ni tika ku humeleli kumbe xikwemba xi ni la ku ni ni va ku karhinyana okay. after all ni ni swi eh, tshika swi ri kahle ngopfu mm. a na a na ha sali ndzhaku hambi ku endleka yini a na ha sengisi munhu hi mhaka swona mm. mm. mara swona swi ni endli munhu swinene mani swinene mm. swi ni endli munhu ngopfu mm. ene swi endli ku vito ra mi xiximeka ngopfu mm, hloniphiwa ngopfu vanhu ndiwe yi nga swona mi tshame mi huma mi ya performa matikweni ma le handle handle ka kwala south africa icon mm. a mi rhandza n'wi kwala kaya e kwala kaya mm. Mm, a yi rhandziwa kwala kaya cause loko ni vona ti-title ta n'wina ka ti-album ta n'wina ta vula laha ku marketed by mm. masiku lama wona munhu un'wana ngo tiendlela mm, ngo tiendlela mm. a swi hambananini hi swona swi nga endla ku hi nga ha swi koti ku ya mahlweni ku a ni sweswiwani un'wana un'wana o endliwe ene a ka ha ri na ti-studio lomu ku rhayikotiwa kona swi file hinkwaswo se i nge endli yini a ku sala tlhe yi rhwala hi bewa bek fambi xavisa hi swo swi endla ku hayi ve hi loloha mm. mi twa nga ri music a wu na mali um music wu na mali ngopfu o oh. ci u na mali ngopfu mara hayi sweswi okay ha ah, sweswi wa mali hayi wa mali um matala ta mibye ku na mali hi mhaka yini eh. mm. loko hina hi humesa hi ku a ni hina hi ri ka producer ra yin'we a hi hambanisiwa minkarhi a swi vuriwa ku lowu nkarhi wa thomas chauke hi swona that's good ma tiva a ku huma lori yi tele hi music wa thomas chauke ntsena ku ya kwihi va mafikeng va Ka phalavura tigumbagumba. hinkwako Mm. Eh. Hi promoter. yi kha yi promote swona loko swi hela swa thomas chauke swi langutiwa ku ya se yi- se yi phuphile hi swona xi xavisiwile Mm. kama n'wana se yi na golidi ku nghena wa mina okay a ti nga phikizani ma ku hayi famba so- kona a yi nga phikizaniwi ti humisa sweswo ku ri mj hlungwani ntsena eyi ti huma loko se va swi vona ku ya swi na ku huma ya george maleke hi swo sweswo se a ku ri na mali ka music a yi nga ta va hi kotile ku maka ya ni fika ni maka tirhandavula tinharhu nkarhi wun'we ti hela nkarhi wun'we tlhe ti beleliwa ku ndzi ta mi endleriwa hinkwako ko se ku yo hlakala ku ri mali ya music ku ri mali ya music ni tlhe yi xava na vhene a u n'wamdili mos e na yi dile that's why loko se swi fika laha swi hi vangelaka swa ma-ten ten hi vhela hi lan'wa hi swi vona leswaku ha hi nge hi swi koti so vhela vhela swa swa swa swa swa piracy swa matenten hi swona swi nga endla ku mi tshika music e mpela hi swona swi nga endlaka ni tshika ni swi vona leswaku ha ni nge he swi koti leswiwani mani ku loko tikhampani ti ze ti pfaletela hinkwato mi ni na ntirho wa mina wo rhunga ni nge he swi koti ku loko ni ku rhungeni ni tla khase ni tlhela ni famba ni xavisa ni ta fika kwihi kuni ku hava mm. van'we vo to kolota va nga ha ku nyiki mi ze mi zondzana se leswi a yi xaviseriwa hi tikhampani loko yi heta ku rhekhoda mm. a mo vuya loko mi heta ku balansa hinkwaswo mi vuya mi ta tshama a ah, mi ta swi va ta mi fone va ku hi siku ro ka hi ta sungula ku yi twa moyeni hmm. ene hi siku ro karhi se yi le ku fambeni yi dilivhiwa hinkwako lomu hmm. hi yo tshama ku hela e period hi nyikiwa mali ku a ku a ni swi tivi ku ma swi tiva na hmm. music wa n'wina kona ka google swi nga va tanga a ni hembi ka youtube wu kona ende ku na vanhu vo tala va nga upload vo tala a hi vanhu va va- va vantima lava nga Mm. upload wu uploade hi valungu wu tano Mm, swi nga va tani ya. ya wu kona loko mo- mo fika mi ku mj hlungwani ka youtube mi ta wu kuma and then mi cheka mavito ya channel letiya a hi vanhu vantima ha swi tona van'wana a va tshami kona na la youtube south africa Eh. mara mi kuma ku ti-views ti famba vo 100000 Mm, va kuma mali phela va kuma mali swi- ah, music wu va na kuma mali hi music wa n'wina ina ne Eh, va kuma mali na sweswi Mm, se so ta swi so a ni ta ku ku kota swona i ku music wa n'wina wu fanele wu nghenisiwa ka online mi mi wu register-a ka swa ti-iTunes ni ta mi komba ku swi endlisiwa ku yini ni ta vulavula na Trevor i ta mi komba eyi vulavula na yaloyi ta ni komba hayi mpela swin'wana swi ta pfuna swin'wana Eh, a swi ta pfuna ku na sweswo a mi ta ha dya eish ku ri music wa n'wina wu tshama wu wu mi endlela mali for lifetime lifetime eyi mavona mali liya yi fike yi nghena ka n'wina yi nga ngheni ka munhu un'wana ka nga tiveki Mm, wo ka nga a nga tiveki tivekani ku huma kwini mara i na music wa a chela swikhwameni a va kahle ha swa vava man. ya man. Mm. ya mhaka piracy vulavula hi yona swinene ka nkanelo wa gingirikani hi mhaka ya ku va vanhu va tixavisela cd van'wana va sweswi va ndla ti-youtube va hoxa music ya vanhu i piracy swilo leswiwa loko i nga pfume- i nga kumanga mpfumelelo wa artist veri ku na timintsu ta xigaza hmm. ni byeleni swi eh, a ku humelela yi la a ah, timitsu ta xigaza mani ku vula ntiyiso um eh, ni hava vumbhoni bya swona ngopfu okay swo va sweswiya hi nga katsana hi ri mune wa vanhu mm. ivi se hi vutisana ku hi nga yi thisa ku yini bende leya group leya hina leyiwani i vu hi thya sweswo ntsena ku timinzi ta xigaza mm, a swi navi enti ngopfu a swi navi enti ngopfu mm, a swo va vito ra sweswiya ntsena mm. mara ri fike ri tshama ri va kahle ri fike ri tshama ri va kahle se kwaku sweswi swo endla mi ri vavanuna swi na vutswaka ngopfu swi na vutswaka ngopfu mm. mi lava ku yi tshika kwalano eyi ni ta tshika kwala hayi swi na vutswaka hayi swi yi karhati ngopfu swi mi karhata mm, swinene ku ri ku a hi a hi ri kahle ngopfu matala ya ku kun'wana na kun'wana mm. a ku na ntsako mani Mm, a ku na ntsako hi tlhe hi xaveriwa tisuti hinkwerhu mm. a hi na tisuti kambe ku ri n'wina kokwani samson na xitalo makhuvele na nomen mathevu a a yi humi yi ri kahle mani swi yo ta nghena xikarhi kuma swa yi ku na lava vo rhandza yi tswaka ma mm. machava ku va vula hi mavito ya vona a ni vhele ni vurile na ku sungula i i nomene okay ya hi yena ngopfu buti mm, luya mm. xikwembu a xi ni khomela ni yi ti famberile ya hi swona um mina se a ni sayinile ku na siku na rin'we hambi hi hlangana nga ni hlamuli a i ni nyefuli ngopfu i ni nyefuli ngopfu a ni vulavule swo biha ngopfu hi ku twa byala mara ri tele ku ri xa hi xa mundzuku a hi lava ku ya ku practiceni futhi mm. eish ni twa moya mo karata yo ba se ni n'wi vitana a fika yima kutana ni ku he mathewu la pfumela ni ku wa xi vona lexi ni n'wi komba beji ya e ni ku wa xi vona lexaku mm. ni ku ri a xa ha ni pfumeleki endle swa wu ni endla swo tolo okay mm, a xa ha ni pfumeleli loko a ku ri ku ni hava lexi na mi nge ni ku kombe tiku leswi a wu swi endla tona mina swi kota se a na ha swi lavi ku endla sweswo mati a nyuma swinene a nyuma ngopfu mm. that's why ni mi byerile sweswiwani nyana ni ku miyisa loyi a nga tshama ni hoxela hi ri ku yimbeleleni ni n'wi kombe tinye leti liya ni ku ri xi lexiwani a xa ha ni pfumeleli ku ni phikizana na wena mm. impela swi hi khina matsolo ku hi mm. nga ha endli sweswo ve ri mavoko a hina le kerekeni a ma ha ri mo ba vanhu mo khongelela vanhu khongela vanhu hi byo nkoka bya kona i yo tava kahle loko hi suku ya le ka galo office se loko fika le ka galo leyi te loko hi yimile ko vonaka nakisana chiko a yimi ko taniya chiko twala ee okay no ma n'wi tiva miyisa luyana hi rhange hi vona mbongeni nghema Hmm. noma ngitwanise lavo hayi angidini wambo ngeningema wa yena lo mm. kodwa yima chiko no luya ke wa ayingidini oyichiko luya wayi kona ichiko yala no yena se no mina ani va yimbelele swi swo fana yimbelele xibambam phela chiko eh, eh, eh. se ro suka ri ya kwalaha nga kona fika ro n'wi xeweta se chiko ni ta ku we mani ro hi mina no mani mathevula

ku hl- ku hluvukiwe ka z na ro va ni Ya. endliwi ko tala Ah. e swi swo taniya Ah, he wino ku hluvukile ka Z. Mm. Ah no, ni khense ngopfu kokwana ku va mi tshame na mina. hayi ku hava xo Ni biha khense swinene, ni khense. ku khensa Mara khale mina. a mi bomba man, a mi bomba the afro. hayi mina
ni bomba ngopfu Mhaka yo bomba yi sungulaka la ka tihembe a leti. sungulanga laha heyi a ku bombiwo Yeah. eyi a ku ta ni tikulo ya swi sungula kwihi a a- a swi- a mi swi vona kwihi swi tele swa swa swa- swa swa fish tail na na na afrika ta tona swo huma mbilwini eskel letiya Mm. bamba kel na misisa ni yi luka mina mi kuma yi hayi yi yi yi jikile hinkwaswo leswiya Hello. Eh. nhova ka hina hi dyile swinene na kokwani mj hlungwani mj the man hi ka hi ri la bulwini la hi le ka dumela la ka malamulela hi khense swinene ku va mi dyondze ka nkanelo wa no Gilgani. khensa mina swinene ya ni khense Khensa ngopfu mina man, ni khense swinene. ngopfu khale i khale ni kha ni swi lava ku siku rin'wana ni nga bula na nkulukumba lowani Mm. loko ni mi langutile ni vone mi mi nghenise xandla xikulukumba swinene ka vunanga bya Ah, xitsonga swinene ngopfu swinene ngopfu ku vula ntiyiso Mm. mara loko mi langutile swo swami mi vona nga ri vunanga bya xitsonga byi byi na byi ya kwini ya direction ya byona byi kahle ngopfu byi kahle ngopfu ma tiva ni ta vula leswiwani um ku na vanhu van'wani vo chaya a ni ti ku ni nga swi vula ku xitsonga xi njhani lexi chayiwaka hi va joe xirimani lexa sweswi okay eh, na Yeah. xona xa marimba lexi ee Mm. se ma vona um joe xirimani ku vula ntiyiso ngwenya leyi okay ya ngwenya mara vinyingi bya laha va n'wi cisetelaka van'wana va lava chayaka layini yaleya Yeah. van'wana va rhukatela Okay. van'wana va yimbelela vanhu kuloni i swi twe swaku loyi wa ni yimbelela munhu kuloni se ku phokana hi tinghoma a- a swi tsakisi ma e se wo fana joe shirimani i humesa swi swa ha swi swa kahle ma Mm. se ni nga vula ku vuyimbeleri bya xitsonga bya ha laveka bya ha laveka hambileswi a byo tsemakanya ku a bya ha pulani ni la ta mi byela leswiwani yeah. ma vona hina loko hi sungula ku yimbelela a ni fanele ni thepa khasete ni famba na yona ka yi ya auditioniwa loko a kha a yi chayisa misa loyi a fanelaka ku yi twelela mm. tereka yin'wana na yin'wana loko yo banyana ni ku he mina ni va ta dlaya a yi yimisanyana a ni vutisa ku leswi nge va ta dlaya ko vana van'wana vanhu va i lwaku na vona ni ku hayi ko swo tshika swi huma mbilwini a ku ho a vekela yin'wana ye swi nge tengerengeni swi ku yini yini a yi yimisa leswiwani ke i swi vuli mhaka yini leswi hayi no swi kumbuka swa ni vuli munhu a ku loko wo vula munhu va ya va yi scratcha i ka ka na ti-lp va ta fika va yi hala hi xipikiri hi ku yi loko yi rhukaterini fika laha ya tlula Eh, jamba a ya jamba laha a yi- a ya ha endli kahle censorship Mm, se a va lava leswinene se sweswiwani hi ku hi ra yi kota ku ya tindlwini hi na nkarhi wo rhukatela mm, hi na nkarhi wo rhukatela se ti ya huma moyeni ti kha ti rhukatela leswi nga ri ku swona mm, leswi nga ri ku swona mm. wow khale loko mu wina swilo swi leswiwani a mi swi kuma ka ti-record company leswiwani swa swa ti-fifty thousand ya mi endli kahle leswi mi nga vutisa swilo leswiwani eyi swi endli vanhu loko i kumi xi lexi a va ku bukela hotela iva ya va ku buka hotela ma tiva matafula kumbe manharhu mo ringana leri mm. va decorate hi makhekhe yini hinkwaswo swi tati laha na tinyama na yini va ya va ya ku nyikela kona mm. ya nyikeliwa hotela va fika va ku yima munhu special va endla xipichi endla xipichi ku ya hi laha wa namuntlha hi mhaka ya mr m j hlungwani va nga endla leswiwani va bi golidi se hi vona va endlaku yona eyi yi biwa kuni mi twa yi mpfungunya la phakati la ya yi mpfungunya himpela va ta va ta ku khomisa xi lexiyaki se ti vekela se ku dyiwa ku tsakiwa ku ciniwa a hi hi nikisiwa sweswo right va vo ku nyika somara mm, eyi va ku xixima ngopfu mani na yi vona ku- ku- ku mi na platinum mi na golidi Eh. mi na golidi timbirhi na Mm, platinum mm, ka xivavula ni swona mm. number one na number two Eh. Mm, hayi a va ku xixima swinene ni vona mina ku kumba la nelson mandela ya a vula yini eka eka vuton'wini bya mina minkarhi lero ma- ma- ma ha chaya n'wina kahle kahle Mm. na sweswi na sweswi hambi sweswi a nga hi siyi Mm. leswo nkulukumba loyiwani ku vula ntiyiso wo tsandzeka hi nga vanhu ma mm, mm. Eh, a ri na rirhandzu ri kulukumba ene xikulukumba lexi xi vonaku rirhandzu leri a ri na rona ku rivalela na ku rhandza vana mm. ku vana va nga xanisiwi va fanele ku kurisiwa kahle se vana a ni hi yona future ya munduku ya ya vimunhu se loko munhu a za endla swo swa rhandza vanhu i rhandza misava hi swo swi endlaku hi swi kota ku va hi nga n'wi rivali

mina a ni tivi mani ko va ku ni alana na swin'wana mm. leswi kumaka loko va kha va vulavula ka ku fane ka ti-radio va ku ya vana loko vo kula va vona mi kha mi holova la kaya n'wana loyi vhela lamala ku yini yini a endla sweswo na yena a hi swo tala swi nga tani hi sweswo ko va timbilu ta vanhu na sweswi vanhu va swi dzahadzahaka a swo fana hina vanhu hi kondzelelana ene loko ho ya ntiyisweni mm. na vona va mhani vo fanele ku tsongahata van'wani va kona loko mo swi vona van'wana loko a kha wa ba munhu un'wana un'wana hi mpama n'wansati ah, ene mm, se a vo fanele na vo va mhani va va na ku titsongahata loko munhu a vulavula munhu a miyela ve ri loko wo miyela ha munhu o ta ku pikile a fika ku loko mata yi ta tlhaya ku yini yi ta tlhaya ku loko o hlamula mi ta n'wi vona ta n'wi ba ngopfu and loko wo miyela yi nga hlamuli a nge ku bi and loko o hlamuli i ta ku ba impela ndlela ku kombisa vanhu lavayani se mhani ta ku a hi khomaneni kahle va mhani hi vo vatswari va hina tolweni a ni kha ni twa swin'wana la ka radio ena mina ni lava ku ta swi endla loko swi pfumela mm. ni lava ku cata na mhani lava ya nakambe
ee
a va kha va ku um loko vanhu vo cata va ri na seventy years mm. mi nga swi vona njhani vo tala va ku hi nga va sapota a ah, vanhu va lava swi komba swa ku va hanyi ngopfu nkarhi wun'we nkarhi wo leha va kha va va va hileswo va celebrate leswi va nga hanyisa swona ku ri na ntwanano hi ku sweswi vanhu va cata sweswi lembe ri taku byi file mm. se mi ni nga hanya na mani lava mama majaha lama njhani va se tshame holova va ya ka vona i mangani malembe lama mini lavo jesus i malembe i, I counted from 1970 so 1970 mm.
se ma swi vona ku hi rini sweswo hmm? a ve se ya ka vona lava hi kwatisiwa hi mina hmm. onko oh, na vana va se hi voni ka hi dodombana se swi kahle ku hi cata ni va hoxa rengi no 1970 is actually 50 years eh. 1970 50 years mi nga eh. vona so swa fanela ku mi va hoxa hayi mi hi rhamba hi tata Hi kayo makayo na lo criminal gere ni nge eka dos siku linyora am thirsty ni twa torha namuntlha hi tshame kahle na xiyimbeleri kumbe legend ya xitsonga leswaku i nhenha ya xitsonga ka music hi khensi swinene ku va namuntlha mi hi joni ka nkanelo wa gingirika ni khensi swinene Yeah.
ni khensi Ni khensi swinene ngopfu. um migingirika mitirho ya n'wi ya mahlweni Mm, um mi kha mi mi sweswiwani mi pfuxeleli vito ra ku mj kona ni khensani vuyelela mm. ni vona matini ma mi swi ndlisa ku yini mi ni monotela mati ya majimanyana that's good
futhi loko a mi yo hleva ku lembo tshama lava mi ku va jima ku kumbe lava ta mi byela a ni tleli ni nga jima ti-push up nyana hinkwaswo hinkwaswo ti ee a yi nga dyiviwa nga dyiviwa ene ni munhu wo dya ngo muroho okay cold ring a ni nwi vutomi bya mina hinkwabyo a ni yo tshikisiwa hi dokodela loko a ni nga yi lavangi ku sukela loko na ha dumile a ni ku loko no nwa cold drink swi ta fika laha ni nga tala ku phalaza ka van'wana faritu vanhu va ni vita a ni vitaniwa a joni kona lomu ku hluvuriwaka a ni batlokisi letiya hinkwato se ni vhe ni ku a na ha ni cold drink yi nga ta ni ndla ku ni faritu e loko ni yimbelela ni nga ha swi koti se hi swona leswi endlaka kama n'wanini a yi tivi hi swona eyi ka toloriwa la e okay
maybe na bolo yi kona mi fambi ra ha ra hanyana hayi bolo a ni yi koti leswi a ni swi kota leswiya swa tikarata okay a leswiya swona
hmm.
na yi bakela xi laviwa ngopfu ma
hayi ku khensa mina vana va mina hayi kulani mani swi swa n'wana swi yi mahlweni mani na ni khense ngopfu a swi yi mahlweni leswaku lozi ni fika laha loko mi yi navela mi nga yi voni mi ku munhu loyi la ta n'wi vona na a foneriwe un'wana futhi la ka tomu okay ka nkuri eyi na yena endla sweswi mi nga endla swona okay a kona a kona mi nge sali n'wi mi fanele mi ta endleriwa vhini la ta mi endlela video mahala Yeah, mm. inkosi a ku a ni nyika date se hi ko ku rhandziwa hi vanhu nga vativi no vativi mm. hlayisana na titangha ta ku nga vana va hina mm. mm. trevor i janya ra no ni nga ri dyohi ra 92
janya na tsanana ro rhandza ngopfu hlayahlayaeloko xi vona xipele nga ri haya xa xa hala ku tshika xa hala ku tshika no kulani no ni kensini ni kensi swinene hayi kulani inkomo